Oya make we enter the gist proper. Two firefighters don die and one dey hospital after one man set fire for Canfield Mountain, then ambush dem with gun for Idaho, US, according to police. The suspect, wey act alone, start the fire on Sunday afternoon and begin shoot as firefighters reach the scene. Officers and firefighters even dodge sniper shots as the wahala last for hours. Swat team later find di suspect dead bodi near di place of attack but e neva clear if na police bullet kill am or if e kill imsef. Di fire wey dem go quench still dey burn reach twenty acres by night, ova three hundred officers plus helicopters wit snipers show face for di scene. Police say di shooter use high-powered sporting rifle dey move and shoot and fit hide guns for bush. Police still dey investigate motive but dem beg pipo make dem no near di area or fly drone while fire dey burn. Di new trade deal between us and UK don enta action, wey go help British car makers sell up to one hundred thousand motos for America wit ten percent tariff, bifor e bin dey twenty seven percent, e go make dem get advantage ova foreign competitors. Eurospace. exports from uk to us go dey enjoy zero tariff now but uk agree say dem go remove tariff for us ethanol wey go make british bioethanol industry complain say dem no fit compete whereas uk steel and aluminium still dey carry 25 percent tariff for us market if dem no settle by 9 july e fit jump reach 50 percent

Trump tok say e no sure say e go extend di nine July deadline for kontris to reach agreement bifor di higher tariff go land. UK also gree make us beef enta wit less wahala, twenty percent tariff go waka comot and quota go rise to thirteen thousand tonnes, plus one point four billion litres of us ethanol fit enta

fight. Trump still repeat say us don totally obliterate Tehran nuclear facilities. On Friday, e reject di media reports wey tok say im and im pipo dey discuss how to help Iran get up to thirty billion dollars to build civilian nuclear energy programme. Israeli security cabinet no fit agree wetin to do for Gaza afta dem meet on Sunday night. Dis na as Donald Trump don beg Israel make dem accept ceasefire to free israeli captives trump still tok for di same message make dem drop di corruption charges wey dey against prime minister benjamin netanyahu call am war hero and say di charges na political plenty pipo dey see am as trump way to support netanyahu for wetin fit happun next for now netanyahu don get one week break from court hearing as e tell di judges for closed session say di week go dey dramatic for israel politics and security Security cabinet go still meet again on Monday and di mata to end di war for Gaza and to get temporary ceasefire go dey for top of di agenda. Israeli military don tok say some Israeli settlers burn and scata one security site wey dem dey use watch area for Ramallah side inside occupied West Bank. Dem share foto online wey show burnt computer server and equipment plus hebrew graffiti for wall army tok say di damage fit endanger residents dem condemn di act say dem expect security pipo to catch di settlers wey attack sojas wey dey do dia work to protect civilians israel media tok say di incident happun afta settlers first riot for one army base nearby

bin just come out some months ago after e serve 23 years for Israel prison. Nasser Hospital for southern Gaza don confirm say meningitis cases for pikin don climb reach 35. Meningitis na disease wey dey make di cover for brain and spinal cord swell and e fit come from bacteria, virus, fungi and parasite. Doctors and aid workers dey fear say epidemic fit break out because di health system don collapse well well. UN still tok say dem dey see more cases of malnutrition, chickenpox, jaundice and respiratory infection. Whereas Israel still dey strong for di blockade, dem no allow enough medicine and medical supplies enta Gaza. Norway biggest pension fund, KLP, don tok say dem no go do business again wit two companies wey dey sell equipment to Israeli military because dem suspect say dem dey use di tins for Gaza war. Di two companies na Oshkosh Corporation for US, wey dey make trucks and military vehicles, and thyssenkrupp for germany wey dey produce plenty tins like elevators machinery and even warships kpop tok say dem see un report for june 2024 wey name companies wey dey supply weapons to israeli army dem say dis move dey against dia responsible investment rules so dem remove oshkosh and thyssenkrupp from dia investment plan kpop bin get about 1.8 million dollars for oshkosh and almost one million dollars for ThyssenKrupp till June 2025. Di fund wey start since 1949 dey manage about one hundred and fourteen billion dollars and e cover around nine hundred thousand pipo, most of dem na municipal workers. China don gree make dem begin import seafood again from most parts of Japan afta two years ban wey dem put because of wahala for Fukushima. nuclear plant waste water. Beijing tok say di import go resume conditionally but e no go reach ten perfections plus Tokyo and Fukushima. Dem say long-term tests for di nuclear contaminated water no show any wahala. Di Fukushima plant dey northeast Japan and e suffer serious damage for twenty eleven tsunami wey cause meltdown for three reactors.

dem dey buy almost quarter of dia exports. Now Japan say di partial lift na positive move and dem go still dey beg China make dem accept seafood from all regions. Companies wey stop before go need reapply and face China supervision. And di last one for today, di jury for big murder case wey dem dey do for Australia don waka go decide weda Erin Peterson na killer or not. Erin, wey be fifty years old dey deny say she poison her family with deadly mushroom inside beef wellington wey she cook for her house for victoria july 2023 di matter na big one because her in-laws don and gail peterson both 70 years plus gail sister hilda wilkinson 66 all die after dem chop di food hilda husband and wilkinson nearly die but dem put am for coma before e recover. On Monday, Justice Christopher Bailey don give di final instruction to di 14 jury members afta two months and 50 witnesses. Dem pick final 12 jurors before dem start to deliberate, Prosecutor Nanette. Rogers tok say Erin don lie tire say she even fake cancer story to make di family come shock, poison dem, den pretend say she sef sick. Roja still tok say Erin dump di food hydrator wey she use cook di mushroom to cover her tracks and all di plenty lie na because she sabi say she go enter wahala. But her defence pipo tok say na mistake she do put di poisonous mushroom and she lie because she fear wen her pipo begin sick. Di defence pipo say di woman no get reason to kill her pipo and na ordinary mistake. Erin tok for court say she love her in-laws and she tink say di mushroom na normal one from store plus some foraged ones wey mix togeda.